Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokutambirai pano paJolas News Online YouTube channel uri musi weMuvhuro 18, 2022 apo patinenge tichikuverengerai zviri mumapepanhau norurimi rweChishona. Regai tipinde munyaya yedu yanhasi. Zvinhu hazvisina kumira zvakanaka kune vaimbove masachigaro ebato reZanu-PF kubazi revechidiki, VaJimmy Kunaka naVaGodfrey Tsenengamu, mushure mekunge vabuda pachena vachiti VaMnangagwa vanofanira kusiya basa. Nokudaro vakuru veZanu-PF vava kudya marasha. Regai tinzwe audio ino kubva kuna VaTafadzwa Mugwadi avo vanova mutauriri weZanu PF. We have taken notice of the threats issued by renegade and headless activists targeted at the presidents of the republic. The unsolicited false remarks by Tsenengam and the Chipangano violent hooligan in Jim Kunak suggesting strife between the president of the republic, Comrade Idi Mnangagwa, and Vice President Chiwenga have no place in this republic.
Imhosva iri kuitwa naVaJimmy Kunaka pamwe chete naVaTsenengamu yekupfeka zvipfeko zveZanu PF ivo vasiri vebato iri. Imhosva zvakare kuda kubvisa mutungamiriri wenyika nechisimba uyo akasarudzwa nevanhu. Zanu PF yava kutora matanho kune vaviri ava uyezve ichavaranga nokuti hatingapete maoko takatarisa vanhu vachiita zvavanoda nebato redu. Bato reZanu PF harisi bato rewada kutonga uchiita zvaunoda naro. Iyi audio yatakupai kubva kumutauriri weZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi. Vachitaura vakazvimiririra, VaTsenengamu vazivisa vanhu veZanu PF kuti kana vachida kuvauraya ngavavabate vavauraye asi chokwadi ndicho chavachafira. Regai tinzwe VaTsenengamu vachitaura. Kana zvandataura ndaresva sezvazvinongoita kuti kune vanozogarawo reviewa zvandataura wotsvaga mhosva aiva ndibatei semabatirwo andakaitwa futi naamugabe but on this position im standing
avo ndivagodfrey tsenengamu vaimbova mubato rezanu pf vakavambawo bato ravo ravari kutungamirira pari zvino rezvematongerwo enyika rinopikisa reac FEE vanga vachitaura mashoko okuti VaMnangagwa havasi kuzohwina maelection vakaramba vari ivo vari panyanga nokuti vanhu vakatova pa term yavo vakaonekwa kukundikana kwavo saka nokudaro vanhu havazovavhotere nokuti vava kuziva kuti hapana kwatiri kuenda nenyika kana VaMnangagwa vakaramba vari ivo vari pamberi topinda mubepanhau reThe Herald. Muzvinabhizimusi vekuKwekwe vokumbira mutungamiriri wenyika VaEmmerson Mnangagwa kuti vadzinge vose vari kuita huori pamwe nevanofungidzirwa kuti matsotsi muhurumende vachivapomera mhosva yekukanganisa budiriro munyika. Kurudziro iyi yakaitwa nemutungamiri weBusiness Economic and Empowerment Forum, BEEF, Dr Solomon Matsa pamusangano wekuKwekwe Business Indava uyo wakaitirwa muKwekwe makare pane imwe hotera yeko neChishanu. Mubepanhau reThe Herald mune nyaya ine musoro unoti President Reliefs 2017 Poisoning Horror. Regai tikuverengerei nyaya iyi zvizere. President Mnangagwa nezuro vakataura nyaya yavo yokupotsa vafa mushure mekudyiswa muchetura kuGwanda mugore ra 2017 nevamwe vavo vaishanda navo mubato reZanu PF vachiti kurapwa kwavakaitwa kwechimbi chimbi vanoti kwakaponesa upenyu hwavo mushure mekutakurwa nendege vachibva vaendeswa kusouth africa kwavakanosvikorapiwa vachidrenwa muchetura wainge woda kuvauraya vanoti izvi zvakabva zvaita kuti vanyatsoziva kuti zvechokwadi nyika inovakwa nevene vayo topinda mune imwe nyaya Vaongorori vezvematongerwo enyika vanoti nhengo itsva dzeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, dzichangobva kugadzwa, zera revana ava idiki zvisingaiti uye havangakwanisi kumira vachipindurana nemauto kana ava kuita zvisiri izvo mune zvematongerwo enyika. Nguva pfupi yadarika, mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vakatoresa mhiko makomishina matanhatu awa kuState House. Vakatoreswa mhiko ndevanoti Muzvare Catherine Mpofu, Muzvare Abigail Misland Mhadi, VaShepherd Manhivi, Muzvare Roswitha Marutare, Muzvare Janet Mbetu naVaKudzai Shava. avo vari kunzi nevanopikisa vachiri vana vechi, vachiri vana vadiki vachiri kukura zvakare nokuti havangakwanisi kuita zvematongerwo enyika vachipindura vachitsiura vanenge vakuita zvisiri izvo mune zvematongerwo enyika. Topinda muNewsDay umo mune nyaya inotyisa. Vakuru vebato reZanu PF vanonzi vari kuti vari kuda ropa raVaFarai Maguhu, murwiri wekodzero dzevanhu murwiri wekodzero dzevanhu munguva pfupi yadarika akatyisidzirwa nerufu pamusana pekufumura kubiwa kwegoridhe kuri kuitwa nevamwe vakuru vakuru mubato riri kutonga. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance, VaMaguhu, nguva pfupi yadarika vakaparura gwaro rine mapeji makumi matanhatu nemashanu, 35, iro rinoburitsa pachena kuti sahwira wemutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, VaScott Sakupwanya ndivo vari pamberi pakubiwa kwegoridhe pamwe nemhirizhonga inoitwa nemashurugwi kumugodhi weRedwing Mine kupena longa news day bato richango bato richangoparurwa nevamwe vari kuzviti ndivo zanupf original rakurudzira vaimbova gurukota rezvemutemo vasavhaya kasuku rekuti vadzoke kumusha vatungamirire urongwa hutsva hwokutsigira bato iri rinonzi zanupf original VaJimmy Kunaka, avo vaimbotungamirira vechidiki veZanu-PF vaiva zvakare vachitungamirira chikwata chezvemagandanga chinonzi Chipangano kuMbare avo vakazoraswa nebato ravo nenzira ine hutsinye mukati apo kurwisana kwemapoka kwakanga kwawedzera mubato reZanu-PF panguva Robert Mugabe, vakazivisa kuuya kwebato idzva riri kunzi Zanu-PF Original rezvematongerwo enyika rine chinangwa chokubvisa VaMnangagwa pachigaro. VaJimmy Kunaka vanoti bato reZanu-PF riri kutungamirirwa naVaEmmerson Mnangagwa pari zvino harisiriro bato reZanu-PF chairo, iLacoste Bato rechikwata chevane makaro ekuda masimba nenzira iri kunze kwemutemo. Newsday. Bato riri kutonga reZanu PF mudunhu reMarondera Central rinonzi riri kuda kuti mumwe muchinda wechidiki akwikwidze musarudzo dzemuna 2023 akamirira bato iri. Chikwata chenhengo dzebato reZanu PF chinonzi chakaenda kuona muzvinabhizimusi uye aimbova nhengo yeboka revechidiki mudunhu iri, VaDannymoore Mutyambizi, vachitaura naye ne vaitaura naye vachimuonesa nezvekuti ndiye akakodzera kuva anokwikwidza akamirira bato reZanu PF. Komishini inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC nezuro yakaparura gwaro revavhoti kuti riongororwe neveruzhinji pamberi pechirongwa chekutara pamberi pechirongwa chekutara matunhu ane nzvimbo dzinodarika 11,000 dzekuongororerwa dzakaumbwa munyika yose. Tinoti chisarai kuverengwa kwezviri mumapepa nhau anhasi kunoperera pano. Ndini wenyu mukoma Jola ndanga ndichikupakururai nhau dzinodakadza. Vanoda kugara vachinzwa chirongwa ichi munogona kutibata payoutube channel yedu mosubscribe ipapo subscription yenyu inotipasa manyemwe zvokuti mukasubscribe zvinoita kuti tisanete musakanganwe zvakare kuti tine gurupu redu rewhatsapp rakapenga rinonakidza kudarika zvaunofunga nhamba dzewhatsapp dzinoti plus 263 775 934 930 tinoti chisarai nomufaro tobatana mangwana zvakare.